Si. Tuzaan caan ah hin aa kan chim lengmang i a thiamthiam, aa a hngalhngalmi le aa a chim kho deuhmi zong nih zaan chiarte kan chim i a biapimi cu kan i fiang, a tampi cu kan i fiang ko lai i Baibal bia pakhat te, kaa khat te vun lak ka duh cu Piantharnak ahcun zumh a herh bak. Zumh lawng nih Jesuh cawnpiaknak a tlam a tling lo i thluachuah kan hmuhnak ding ahcun zulh a hau timi kha Jesuh cawnpiaknak a biapi bik a chimmi a si. Piantharnak ah zumh a hau bak. Thluachuah kan hmuhnak caah zulh a hau. Kan miphun dothlennak ca zongah hin ka von lut colh ko lai i kan ngaih a herh. Uh, tuzan caan zongah kan hosia John nih chim bantuk khan share kan tuah zong a hau, ngaih zong a hau. A kan share piaktu zong kha miphun dothlennak caah rian biapi taktak mi nan tuan ṭhiamṭhiam. Um soso awk a ṭha lo. Ngaih zong a hau, zumh zong a hau, zulh zong a hau. Cu kan zulhnak kan tuah sernak cungah hin Thluachuah, hlawhtlinnak, damnak timi hi Baibal Jesuh chimmi he chirhchan in von lak in biahmaiṭhi bantukin von chim ka duh. Kan ngaih i a ṭha kan ti ko ṭung i kan tuah lo ahcun kan ngaihmi a ṭha lo ti tluk khi si. Pastor kan si bantukin Zumhnak lei zongah vun pialta usihlaw kan fian khawhnak ah hin Jesuh Khrih kan zulh khawh lonak a ruang hi thildang a si lo. Jesuh Khrih hi a sunparnak zei bantuk dah a si hi kan i fiang lo. Jesuh zumh hi zungzal nunnak, vancung pennak hmuhnak timi kan i fiang, kan zumh i kan piangthar kan ti nain zulh kan ti khawh lomi a ruang hi Jesuh kong le khamhnak biatak taktak kha kan pem lo. Khatlei kapi kan chim ahcun The Glory of Jesus Christ, The Glory of God, Jesuh sunparnak taktak kha kan pem lo. Cucaah cun a zulh ngaingai kha Laimi zumtu nih kan i harh ema telin. A ruang cu Jesuh Khrih hi a zumhnak ah perfect bak kan si. Sinain zulh ngaingai ding i kan zulh khawh lo a ruang cu kan i fial lo ruang a si. Fial lomi zulh hi a har ngai. Cucaah tuzan caan zongah kan dothlennak ah ka van lut colh lai i CNA he tiah kan sawi. A sawimi hi mi tawmte an si. Online ah hin ka zoh ṭheu le CNA a sawitu hi an min chim a ṭha lo. Ka zoh tikah hin a sawitu hna minung quality dirhmun background ka check ah khin a chimtu a dirhmun ka zoh tikah a bia kha zulh awk a ṭha lo. A ruang cu a chimtu kha zoh ve hau cu. Nihin ni ah hin kan dothlennak ah CNA hi an tlamtling hrimhrim zakhat zakhat kan ti lo. Zeiruang an tlamtling lo tiah cu minung an si ve. Mipi lei zong nih supporting kan tampi kan chambau lai. Sinan mipi nih kan bawm lo tinak si lo. Tuni tiang ah kut kan soh thla kan cam. Anmah zong an i zuam. Kan dothlennak caah kan mino tampi zong nunnak a liam i tuchan caan ah hin ke cu ka ruah tawn i aa ka palh sual a si ahcun ngaitu u le nau nan dihlak cungah i thiam kan hal hna CNA kan pale rianṭuantu vialte a tam u hi cu hawikom bantuk kan si puzing cung zong Florida Jacksonville ra tha te rol kan i ti kan in zong kan i kom Boylian mang te pol rok tha sui khar te pol Malaysia kom liu tha te ai kom mi kan si kan do thlen na ka hin an ma hlei lo hi minung i thleng ding zong kan um hlei lo tu ri tiang John an quality an morality ka zo tika hin mi phun an dot ning le kum som thum leng lo kan do thlen nak A chuahhlan kan dothlennak hna cu a rau kan ti kum thum li lawng a si ko cu. Kum sawm thum leng caan an rak pekmi kan zoh tikah miphun an daw lo ti awk a ṭha lo hrimhrim. Hi mi hrakhrol an si ti awk a ṭha lo hrimhrim. A tawinak cu tampi chim ding a um. Cucaah cun A zeisi hmanh ah zulhphung an biachimmi ah bawmh i zulh i dirpi hi an phu bak ko tiah kei nan ka hmuh. Atu ah CNA hi an kem hna ka phan ve lo i kei cu khual ka tlawng kho lo i an min ka chim ahcun anmah nih an duh lai lo caah ka hal uh, online kan to hlan ah ka hal hmasa hna lo i CNA a sawitu tampi kan hawile hika ah ah CNA zei huhan si la lo ti a chimmi pawl kha Naici kuang hrawng ah kan dothlennak ah Laitlang an tlung i an kem hna an va phan le zan hnih zan thum zar khat nan va riak le an von tlung i ka kom mi hna cu kan rak i pal bak zei thei hu ha lovin US in bia kan rak chim mi hi sorry bak CNA an keem kan va phak, an rianṭuan ning kan va hmuh, an, an upa hna he kan van i ton ahcun aa an rak i biatak ning hi khuaruahhar a si. Hika US hrawnghrang zei thei huha loin kan rak au lengmang mi, an rak au lengmang mi hi cu sorry bak a si. Cucaah cun kan pale hna hi an i fian lomi a um ahhin cun au hna selaw, kawm hna selaw, hal hna selaw an lung a fim bak lai. Cun a si khawh ahcun an hmunhma te a va tlawng hna selaw revolution do thlennak ah hin piantharnak an hmuh hrimhrim lai. An rak meisei, an rak i betak. Hiti kan rak hmuh ning hi cu cheuhra cheukhat hmanh khi si lo an ti le an lung an i thleng bak an ka an angam ti lo sorry bak an ti cu ni reflection a ka pek mi cu aw minung hi thil va hmuh le va phak lo le anmah he tha te an rian tuan ning rak thei lo ah hin cun bia hi duh tok te rak chim le rak au hi chu ziah miphun caah mi nunnak tha a tluk pei kan dothlennak ah a rak kan hlawktu pei an si khawh hi hihi a poi tuk ti khi ka lung a fim i cucaah tusan caan ah hin kei cu tampi kan dothlennak ah chim ding hman sal a chim ka thiam lo i a kan dothlennak lawng si lo cu hlan in CNA zong hi a ngai ngai lo ah hika ah kan president Pu Zing Cung zong hi zi online bia chim lo maw amah ruangah to kan dothlennak cu bantuk kha bantuk an ti pu zing tung a tuan hnu kan dothlennak pi tana umri tung lo atu kam palet pe tana hrong a laimi kan buainak cu pu zing cu president a tuan hlan tuan bia lo lo nga si ama ni hin betak te in mi bantukin online ah hin atem innak le mi phun cari da tuannak i chim selo Zeitluk in dah a chim khawh lai? Nihin ni tiangah a kong a chim bal lomi hi a fim, a caan zong a si lo. Dothlen lio a duh tawk te da rianṭuannak zong Chin phung zong a si lo. Online ka chim tuk caan zong a ca a si lo i biachimtu hika ah Chinland Club an um an theih viarmi an si. Ka hei chim duhmi cu Pu Zing Cung hi Kanmah si loin kan unau kan miphun hawi anmah zangiat bak zong nih Florida ṭempa bakah an va leng i a inn bakah zan khat caan an pek le an lung a fiang bak ko. Cucaah cun ka hei chim duhmi cu amah pumpak nih a van theih tik zong rak ka ngai thiam seh. A Puzing cung na kong pawmpal te ka chim i ka paknak um ka ngai thiam lo halnak ka vodin hal lo i chim ding in ka hei chim duhmi cu ka bia sau sual lai i cucaah cun CNA a sawitu hna hi ṭha tein ruah hin cun minung hi kan tlukmi kanmahnak a niammi hi minung sinak zong kan sawi tuk bal lo Kanmah nak i a thi kho deuhmi, a ṭhawng deuhmi deuh hi minung nih a tlangpi lakbuak in kan i thangchiat kan sawi tawn. Cucaah cun tuzan ah online kan ngaimi kan mipi hna kan ruah a herhmi cu Tukan dothlennak hi can kan phan cang i kan hostu nih chim bantukin Chia John chim bantukin hnulei khirh ding cun a ruah zong kan i ruat bal lo nan ruat cio lai lo i caan a von sau deuh kut kan sapnak a rau sihmanhselaw duh thim ding dang kan nei lo. Atu ah nizan naite ah CB le CC zong ral an do ṭi ko. Nizan tini te zongah matupi ah ah bracket one le two zong remnak an tuah ṭhan ko. A culuk lakah kamplet kan unau hna nih sil kan ralkap an rak thah sual a ruang tampi um lai nain a zeisi hmana kha ka tampi chim ka duh lo. Kan raldonak a caan a von kal cuahmah i kan ralkap hna hi ani do ko ka hmuh ningah A lenglei mi ramleng ummi hna le kan media pawl nih hin hna an kan hnawh tuk i cucu tuzaan ah next ah media kong zong ka chim lai. Hi tlukin CNA, CBC US zong nih siseh, CB kan pa le zong pastor hi ka ummi hna zong sih rualremnak kan duh thla kan cam lio ah takaw he tiah Mi tawsawh phun, lar i timh phun in bia an chim i online hi a si loin abuse an hmang i America dah hin right of speech kan nei sinan hrokhrol of speech hi cu a ṭha lo. Right of speech cu a hmaan. Right a si lomi speech hi cu a hmaan fawn lo Khrihfa sinak zongah. Laimi US kan phan le kan theih pengmi cu Rai-ops-pit kan nei, kan ti. Sinain hrokhrol chim hi cu cozah zong nih a duh lem lo. Cucaah cun media kong zong second step ah ka van lut te lai i tuzan caan a voi khatnak ka voi, voi khat ka chimnak a donghnak von chim ka duhmi cu CNA kan pale hi dirpi awk an tlak hrimhrim an tuanbia nan theih. Dodalnak in siseh, A hlan vialte an nenang zong kha nenang a ṭha lomi hmanh um selaw kha lio ah mipi kan lung a fim le harnak tampi chungah dothlennak dingin Bawipa nih atu kan dothlennak ca dingah hin a rak timhlamh ciami kan Chin miphun ca ralkap an si timi khi kei cu ka hmuh hna tu hnu ah hin Cucaah cun an thazaang a der sual lai, an ngeih a chia lai ti ka phang bik a si nain miphun dothlennak caah thazaang kan pek hlan in caan hi tluk kum sawm thum leng an rak kal cang i cu i mi hrokhrawl ze an si lo ti chim hi cu fim ikpak ah cun i sum a hau khuaruah deuh a hau cunak cun zeitindah an ṭhawn lai zeitindah hmunkhat ah rian kan ṭuan lai zeitindah ah kan ralkap pawl hi ti i biatak tein kan dir kham tu hi cu mipi zakhat zakhat kan rian a si kan dothlen hnu ah ralkap an si bantukin Chinland uk zong an i tim lo kan Laitlang zong kan Lairam zong akhoi ka hman uk an i tim lo mipi nih kan duh a si le kan ralkap ah kan hmang ko lai Atu ah putling chim bantukin a phunphun in kan unau zong nih an hmuh tikah hin thil a si lo lo a chuak. Asinain tuni tiangah voi tam tuk an chim cang i kha bantuk lungput kha a pelte hmanh khi an nei lo i dothlennak ca kan miphun damnak ca hrimhrim ah sacrifice a tuahmi an si ti hi cu kan theih ciami sinan nolh lengmang chim lengmang a hau ko cucaah donghnak bik ah kan dothlennak kong ah hin kan CNF kan ralkap pawl siseh Chinland media Chinland club tlang au pawl hi upat ka pek ngaingai hna a ruang cu Mizoram ah van lut ṭhan usih law ka hmuhmi tawmte ah election an tuah lai ah kan nih party cu cu, cu kan policy cu cu kan zuar cucu a kan i tinhmi an ti an zuar i an zuarmi zeitluk an policy tha hmanh selaw an minung zo a hau an minung zeitluk in tha hmanh selaw an policy zo a hau an i tinhmi an goal the a hau Cu bantukin CNA hi zoh tikah hika ah ramchung, ramleng i Chinland club caah tlang a aumi hi an zapi ten ka theih hna. Minung sinak zongah zu le sa kuak le zuk hmanh ah zeizong vialte hmanh ah a fel lawngmi te an si. Ka palh si le ka ngaithiam ka theihmi hi pastor tluk i nun thianhlim a uarmi miza um lawngte riantuantu an si a tam u cun kan pale riantuantu vun zoh u law kan president pu jing chung tung nan thei koima nakin an morality an minung sinak hrimhrim zongah upat ok tlak min si an i timmi kan zoh tikah se dah thlantlang lak lawng a si lo hakha lak lawng khi ni tim lo kan pe than te lai kan chin hil Laitlang dihlak lawng hmanhselaw a herh ning in kan ram caah nunnak a pe rian ṭuanmi an si tikah an i timhmi cu Chinland Council a tampi a lang cang ko ka chim lai lo. A donghnak chim ka duhmi cu an i timhmi ah siseh rian a ṭuantu fundraise siseh fundraiser siseh CNA ralkap a u sawngtu kan pa le siseh an i fit bak Khoi kan i thleng hna la, nan nisa nan tlai lo ti hmanh u si law kan um hlei lo cu atu ahhin kan um bak lo cu nan kan um bak lo cun um hmanh u si law fimthiamnak ah cuka sianginn ah a dih ti khi va um hmanh selaw anmah a tluk i experience hi cun a kalmi um lo tikah cun ek cawnnak thiamnak lawng nih a ngah ti lo cu kan dirhmun nih ka peh ṭhan lai ka chim ṭhan tikah dothlennak kongah tu cu ka bia sau cang zumh awk an tlak bak tiah keimah pumpak cun ka hmuh kha vial siseh kai lawm